Иуӕндӕсӕм сӕр Уӕдӕ уӕ фӕрсын, ау, Хуыцау ныууагъта йӕ адӕмы? Ницы хуызы. Ӕз мӕхӕдӕг дӕр израилаг дӕн, Авраамы байзӕддаг Вениамины хӕдзарвӕндагӕй. Хуыцау рагагъоммӕ кӕй базыдта, йӕ уыцы адӕмы нӕ ныууагъта. Ӕви сымах нӕ зонут, Сыгъдӕг Фыст Илиайы тыххӕй цы зӕгъы, уый? Мӕнӕ цы хъаст хӕссы израилӕгтыл Хуыцаумӕ. Хицау, дӕ пехуымпартӕ амардтой, дӕ нывондхӕссӕнтӕ ныппырх кодтой, иунӕг ӕз ма баззадтӕн ӕмӕ мӕн дӕр хъавынц амарынмӕ. Цы дзуапп ын радта Хуыцау? Ӕз мӕхицӕн ныууагътон, Ваалы раз сӕ зонгуытыл чи не рлӕууыд, ахӕм авд мин адӕймаджы. Афтӕ ныр дӕр ис, Хуыцау йӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ кӕй сӕвзӕрста ахӕм адӕмы къорд. Ӕмӕ сӕ Хуыцау кӕд йӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ сӕвзӕрста, уӕд хъуыддӕгтӕ нымад не сты, науӕд хорзӕх уӕвгӕ дӕр нал уаид хорзӕх. Уӕдӕ цы? Израил цӕмӕ тырныдта, уый нӕ райста. Ӕвзӕрстытӕ йӕ райстой, иннӕтӕн та сӕ зӕрдӕтӕн дур сты. Сыгъдӕг фыст куыд зӕгъы, афтӕ: Хуыцау сӕ бафтыдта фынӕйыл, радта сын, абон дӕр ма кӕмӕй нӕ уынынц ахӕм цӕстытӕ ӕмӕ кӕмӕй нӕ хъусынц ахӕм хъустӕ. Давид дӕр зӕгъы: Сӕ минасы фынгтӕ сын разынӕнт ӕхсӕн хызтӕ ӕмӕ къӕппӕг, Уадзӕмӕ дзы бахауой ӕмӕ райсой сӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ, баталынг уӕд сӕ цӕстырухс, цӕмӕй ма уыной, ӕмӕ сӕ синтӕ ныкъкъӕдз уӕнт мыггагмӕ. Уӕдӕ фӕрсын: ау, израилӕгтӕ афтӕ фӕкалдысты ӕмӕ мауал сыстой? Ницы хуызы. Фӕлӕ кӕй фӕкалдысты, уый фӕрцы муртаттӕм ӕрцыд ирвӕзындзинад, цӕмӕй сӕм израилӕгтӕ хӕлӕг кӕной. Кӕд израилӕгтӕ сӕ фӕкалдӕй дунейӕн хъӕздыгад ӕрхастой, сӕ фӕсыккӕйтӕ муртаттӕн хъӕздыгад, уӕд Хуыцаумӕ ӕнӕхъӕнӕй раздӕхгӕйӕ уагӕры цас ӕмӕ цас хорзӕх ӕрхӕсдзысты. Сымахӕн муртаттӕн зӕгъын, куыд муртатты апостол, афтӕ ӕз буц дӕн, мӕ бӕрны цы куыст ис, уымӕй. Уыцы куысты фӕрцы, кӕд мӕ бон бауид мӕ туг ме стӕг чи у, уыдоны муртаттӕм хӕлӕгыл бафтауын ӕмӕ дзы иуӕй-иуты фервӕзын кӕнын. Хуыцау сыл йӕхи кӕй атигъ кодта, кӕд уый дунейӕн Хуыцауимӕ бафидауыны хос фӕци, уӕд сӕм Хуыцау ногӕй йе ргом куы раздаха, уӕд уый цы уыдзӕн? Мӕрдтӕй рабадын нӕ уыдзӕн ӕви? Кӕд хоры сӕрӕй фыццаг дзул Хуыцау у, уӕд дзултӕ иууылдӕр Хуыцау сты. Кӕд уидаг Хуыцау у, уӕд къалиутӕ дӕр Хуыцау сты. Кӕд къалиутӕй иуӕй-иутӕ асастысты, дӕу та хъӕддаг зети бӕлас сӕ бынаты бафтыдӕуыд ӕмӕ сой исыс бӕласы уидагӕй, уӕд иннӕ къалиутӕм былалгъӕй ма кӕс. Кӕд сӕм былалгъӕй кӕсыс, уӕд та дӕ рох ма уӕд, Уидагыл ды нӕ хӕцыс, уидаг хӕцы дӕуыл. Ды зӕгъдзынӕ, къалиутӕ уымӕн асастысты, цӕмӕй мӕн сӕ бынаты бафтыдӕуа. Афтӕ у. Уыдон асастысты, уырнындзинад сӕм кӕй нӕ уыди, уый тыххӕй. Ды та бӕласыл уырнындзинады фӕрцы дӕ, ӕмӕ хъал ма у, фӕлӕ тӕрс. Хуыцау, ӕрдзон къалиутыл кӕм нӕ бацауӕрста, уым дӕуыл бацауӕрддзӕн. Дӕ зӕрдыл дар, Хуыцау зӕрдӕхӕлардӕр у ӕмӕ карздӕр у. Чи йӕ ныууагъта, уыдонӕн карз у, дӕуӕн та зӕрдӕхӕлар, йӕ хорзӕхыл ын куы хӕцай, уӕд, науӕд дӕу дӕр акъуырдзӕн. Дзуттӕгтӕ дӕр хивӕнд куы нӕ уой, ӕма куд баууӕндой, уӕдта сӕ бафтидӕ уодзӕн, уомӕн ӕма Хуцауӕн йӕ бон у бӕласыл сӕ ногӕй бафтаун. Ӕрдзӕй хъӕддаг цы зети бӕлас уди, кӕд дӕу уомӕй акъурдӕуд, ӕма ӕрдзы куд нӕ вӕййи, афтӕ дӕ бафтидӕуд дыргъдоны зети бӕласыл, уӕд уыцы ӕрдзон къалиутӕ та цас хуыздӕр бафтдзысты сӕхи зети бӕласыл. Фӕнды мӕ, ӕфсымӕртӕ, сымахӕн ацы сусӕгдзинад раргом кӕнын, цӕмӕй уӕхицӕй ма ныббуц уат. Израилы иу хай хивӕнд у, цас ӕмбӕлы, муртаттӕй уыйбӕрц Хуыцаумӕ цалынмӕ ӕрцӕуа, уӕдмӕ. Ӕмӕ ӕппӕт Израил фервӕздзӕн, сыгъдӕг фыст куыд зӕгъы, афтӕ. Сионӕй ӕрцӕудзӕн ирвӕзынгӕнӕг, ӕмӕ Иаковы байзӕддӕгты суӕгъд кӕндзӕн сӕ ӕнӕхуыцау митӕй. Ӕмӕ семӕ сараздзынӕн ацы фидыд, сӕ тӕригъӕдтӕ сын куы скуынӕг кӕнон, уӕд. Фарны уацыл кӕй нӕ ӕууӕндынц, уымӕ гӕсгӕ Хуыцауы знӕгтӕ сты, ӕмӕ уый уӕ пайдайӕн у. Фӕлӕ сӕ Хуыцау кӕй сӕвзӕрста, уымӕ гӕсгӕ сӕ уарзы сӕ рагфыдӕлты тыххӕй. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау искӕй куы сӕвзӕры ӕмӕ йӕ куы схорзӕхджын кӕны, уӕд йӕ уынаффӕ нӕ ивы. Сымах, муртаттӕ, кӕддӕр Хуыцауӕн ӕгоммӕгӕс куыд уыдыстут, ӕмӕ уын ныр дзуттӕгты хивӕнды тыххӕй куыд ныббарстӕуыд, афтӕ уыдон дӕр. Сымахӕн кӕй ныббарстӕуыд, уый тыххӕй абон сты хивӕнд, цӕмӕй ныббарстӕуа сӕхицӕн дӕр. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау ӕппӕт адӕмы скодта хивӕндӕн уацайрӕгтӕ, цӕмӕй ныббара се ппӕтӕн дӕр. Куыд ӕвидигӕ сты Хуыцауы хъӕздыгад, зонд ӕмӕ зонындзинад! Кӕй зонд ӕххӕсдзӕн йӕ уынаффӕтыл ӕмӕ йын чи раиртасдзӕн йӕ хъуыддӕгтӕ? Хицауы зонд чи базыдта, чи йын уыд уынаффӕгӕнӕг, кӕнӕ Хуыцауӕн чи цы радта, цӕмӕй йын ӕй фӕстӕмӕ фидын бахъӕуа, уымӕн ӕмӕ ӕппӕт дӕр Хуыцауы сфӕлдыстӕ, ӕппӕт дӕр цӕры йӕ фӕрцы ӕмӕ уымӕн кад ын уӕд мыггагмӕ. Амен.